Desthilatên Tirkiyê li Efrînê di welatiyên Kurd ji xelkên gundê Keferce Newmaratê bi tawana ku berê di demarê Rêberiya Xweser tevlî nava erka xweparastinê de bûbûn, binçav kirin. Di vê derbarê de Malpera Efrînpost ragihand ku milîsên polîsên leşkerî li bajarê Cerablûsê yê dagirkerî ji beriya hefteyekê de welatiyê bi navê Ferhad Ehmed Hesen ê bîst û du salî Ji şêniyên gundê Morotê ye, demo ji herêmo Kurdistanê vedigerîyo bajarê Efrînê hate binçavkirin. Efrînpost destnîşan kir ku Ferhad piştî binçavkirinê veguhestin zîndana Morotê ya Navendî. Ji aliyekî din de milîsên polîsên leşkerî beriya du hefteyan welatî xwendevan Elî ji mala wî li gundê Kefercenê yê navçeya Şero bi tawana ku berê tevlî nava refên erka xweparastinê bibû binçavkirin û hê jî çarenûsa wî heta roja îro nediyar e. Xwe wendevan piştî binçavkirina birayê wî yek bûn ku li gel hinek karmendên din di saziya avê ya bendava Meydankê de hat binçavkirin. Di bûyereke cuda de milîsên çekdar bacê li ser zeytûnên welatê yên Efrînê yên resen disepînin û berên zeytûnan didizin. Di vê derbarê de nivîsgeha raghandinê ya Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê rapora xwe ya hefte nû belav kir. Di raporê de hat, milîsên Lîwa El Şemal gundên Owrozê, Gûbeko, Gulîkayê desteser kirin, mala Mudeser Şueyb Silêman li gundê Owrozê ji xwe re kirin, biryargeheke leşkerî dest danîn ser dûra bîst û pênc malan tevî kelûpelên tê de û du traktorên çandiniyê yên van welatiyên Kurd Xelîl Ebdo Dawûd, Kemal Nesan, herwiha du tirimbêl, pîk-ab Hyundai û salonek Karnaval ên Mihemed Hisên

yê li Çoterê yo gund û ji xwe re ji bo perwerde kirina pêz û niştecî kirina malbatên şivanên pêz bi kar dianîn. Çekdaran çil ji sedî baş li ser berhemên zeytûna yên hemwelatiyên ne beşdar ferz dikin û ji du salan de û niha jî ji bo lêgerûna likevne şop, kinzan û dizîna wan bêtirî carekê bi alavên guran girê avrazê kûlan û rêj kirin. Di encamê de jî bi dehan darên zeytûnê yên malbata Şêx Ma'n hatin hilkirin û herweha hin cîgehên li dûr goristana gund û li nêzîkî gir jî kûlandin. Li gor heman jê derê, çekdaran darên sindiyanê û zeytûnê li zoretgeha Kulbakurê gund qutkirin û ji bo çêkirina komirê û bazirganiyê di qutkirina darên îhracê de li çiyaya Hewarê berdewam in. Ji bo wê jî li ser bêdera di nava gundê Avirazê û Gulîka de Du ra bîst û pênc ucaqên çêkirina komirê hene, bi ser wê de jî her sal qutkirina bêwijdan ji sedan darên zeytûnê re berdewam e. Xelkê her sê gundên Avrazê, Gobeka, Gulîkayê rastî rengereng cureyên binpêkirinan hatin jirevandin û girtinên vê sûcane de bigire ta îşkencekirin, kêmrûmetkirin, perestandinê, bikaranîna mêran bêkirê û hinên din ji kiryarên nemirovane Jê girtino bi dehan, di nav de jî jin, bi tohmetên çêkirî û ne mafdar û hin jê jî, bêtîrî carekê mîna hemwelatî Şêrhad Asayê sî û pênc salî ji xelkê gundê Jarê yê navçeya Bilbilê li dawiya du hezar û heşt dehan hate girtin û bi tundî hate îşkence kirin bi bihaneyê ku bira û merivên wî di nav refên yekîneyên parastina gel de ne ji ber wê jî ji neçarî koçberî Helebê bû bi nexweşiyeke giran ket û bi wê nexweşiyê jî mir. Û bi ser de jî milîson teraktora wî ya çandiniyê ya ku di dest bavê hevjîna wî Esmet Hennan de bû, bi darê zûrê birin. Di raporana borî de her wiha hat, Li bîst û heftê dihan di hezar û bîst û yekan de ev welatiyên kurd Eymen Mihemed Kêfa yê bîst û heft salî û hevjîna wî Binefş Mihemed Nur Kêfa ya bîst û pênc salî ku diya du zarokan e, xwîşka wî Novîn Mihemed Elî Kêfa bîst û pênc sal ji gundê Xezûwiyê, Şêrawa, Ji aliyê asayîş û leşkerî ve li Efrînê hatin girtin, bi tohmeta têkiliyê bi rêveberiya xwe ser a berê re. Milîsên çekdar li Efrîn û gundewarê wê bacê li ser zeytûnên welatiyan disepînin û berên zeytûnan jî didizin. Her wiha kirîn û firotona zeyta zeytûnan di nirxekî nizin de sî û heft dolar emîrkî û bi jêr de ji her tenekak şazdeh kîlogram sade yanî Dûra bîst dolaran ji nirxê bazarên Sûriyê kêmtir dûrpêç kiriye û wiha zeytûnên kesk her kîloyek bi nirxê si sê heta şeş lîreyên tirkî yanê bi qasî yek hetanî du hezar lîreyên sûrî yanê kêmtirî bihayê li bazarên Sûriyê heya bi dûra hezar lîreyên sûrî difiroşin. Milîsên Feyleq El Mecid xelkê gundê Kêlo, Navçeyo Bilbilê, Heftê malbat agahdar kirin ku divê sê sed teneke zeyto zeytûnan yê şazdeh kîlograman bidin çekdaran û xelkê gundê Zerka jî navçeya Reco sed û si tenekî bidin wan. Milîsên Feyleq Eşşem sed û pêncî teneke zêtê zeytûnan şazdeh kîlogram sade li ser xelkê gundê Dîgê navçeya Reco ferz kirin. Grûpek ji Milîsên Firqet El Hemzet ji deh rojan der dest bi dizîna berhemên zeytûnan li Zevîya Disid û Sidarî, Yê koçberê Ednan Reşîd Qereçol ji xelkê gundê Sotî yo navçeyo Mobeto û yê nêzîkî Bîra Kûro yo yo hevcîwar kir û çek jî kişandin bavê wî yê navsal Reşîd Qereçol dema ku ew çû nav zeviyê û nehîşt dizîn were kirin û ji nav qawitandin. Ebû Ferhan serkêşê milîsên Firqet Es-Sultan Mûrad li gundê Keferrûmê ji hefteyekî de dest bi dizîn û talana berhemên zeytûnan ji zeviyê Sed û pênc dorî ya koçberê zorane Yûsêf Reşîd Ebdo kir. Gergûşî û serberdoyetî, Li bîst û çarî Duhan du hezar û bîst û yek an grûpeke çekdar ji milîsên Firqat Esultan Silêman Şeh El Emşet a ku li nav Çaşiyê ye û ti bandor xwe li bajarê Efrînê tune, hewl da ku anînde Ehmed El Nayef bazirganê Keskohiyê û meywe ji orta bazara Keskohiyê li Efrînê birevîne.

li cîgeha rîşiyê li bajarokê Bilbilê vekirin û ala Tirkiyê jî li ser herduwan hil dan. Ew herdu mizgeft jî ji aliyê Komela Destên Spî Tirkiyê ve û bi peredana ji aliyê Komela Ciyana Birûmet El Eyş Bi Keramê Filistîn çil û heşt hatine avakirin û li navçeyê li heştî nihan du hezar û bîst û yek an xwendekarên xurt û keçên di xelekên Quranê di nav boriya demsala havînê de serkeftî dan xelatkirin. Zanîngeha Rojavayê li bajarê Qamişloyê şahiya derçûna hejmarek ji xwendekaran li dar xist. Duh roja Yekşemê pênc sed û heşt û yek xwendekarên Zanîngeha Rojavayê li bajarê Qamişloyê ku beşên xwendin ên cûr bi cûr û bi zimanê Kurdî dixwendin, Derçûn. Ji bo vê boneyê, Rêveberiya Zanîngeha Navborî şahiya derçûna wan xwendekaran li navendo klasîko li Qamişlûyê li dar xist. Hejmarek ji rewşenbîr, aliyên siyasî û xwediyên xwendekaran li şahiyê beşdar bûn. Di hefteya derbasbûyî de jî hejmarek ji xwendekarên ziman û wêjeya kurdî, fîzîk û kîmyayê ji Zanîngeha Kobanê derçûn. Ji dema ku krîza Sûriyê dest pê kirî de xwendekarên dibistan û zanîngehan li Rojavayê Kurdistanê xwendina xwe bi zimanê Kurdî dikin. Doh Yekşemê, Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand, şazdeh kesan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji ber vêrûsa koronayê jiyana xwe ji dest dan û sed û çil û neh kes jî tûşî koronayê bûne. Desteyo Tenduristiyê yo Rêveberiyê Xweser diyar kir ku ew kesên jiyana xwe ji dest dane deh mêr û şeş jin in. Desteyo Tenduristiyê her wiha tekez kir heştê û heft mêr û pêncî û neh jin nû bi koroneyê ketine. Hejmara tûşbûyên koroneyê li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tevî vê lîsteyê gihîşte sê hezar û pênc sed û pêncî kesî.